Schéine gudde Mëtteg. Ech hunn dës Pressekonferenz aberuff mam Titel Sanitär Kris an d'Erausfuerderung vum bezuelbare Wunnen. Dir wësst, de Logement war virun dëser schlëmmer sanitärer Kris en Thema. E war während der Kris en Thema an e wäert bestëmmt och no dëser sanitärer Kris en Thema bleiwen. An dofir erlaabt mer, dass ech Iech a véier Bléck eis Ideeë vum Ministère wollt kundlon. Dass éischtens, Wéi eng Mesuren hu mer ergraff, fir während der Kris insbesondere d'Locatairen ze schützen. Zweetens, wa mer aus där Kris wëllen eraus, dann ass de staatlechen Investitiounsplang ganz wichteg. En drëtte Punkt ass ganz kloer, Den öffentleche Wunnraum muss gestärkt ginn. Do ginn et gréisser Projeten, Elmen, Wolz, Diddeleng, fir just déi ze soen. An zum Schluss eng Konklusioun vun dëser Pressekonferenz. Et war eis als Ministère ganz wichteg, während der Kris ze schützen, ze schützen nämlech déi, déi vulnerabel sinn, an dat ass haaptsächlech oft déi, déi an der Locatioun sinn, an dass déi, déi och de Moment e groussen Undeel vun hirem Akommes fir de Wunnengsbau oder fir d'Wunnen a sech mussen ausginn, et sinn déi, déi och an der Kris am vulnerabelsten sinn. Dofir war et eis wichteg, cibléiert Moossnamen kënnen duerchzezéien, fir deenen och ënnert d'Äerm ze gräifen. Déi véier Moossnamen, déi mer während der Kris geholl hunn, fir insbesondere Locatiounsmarché, fir déi, déi um private Marché, well dat waren déi oder et sinn déi, déi e groussen Undeel vun hirem Akommes mussen ausginn, fir déi ze schützen, war mol dat éischt eng ganz direkt Moossnamen. dass e se net an dëser Krisephas virun d'Dier gesat kënne ginn. Dofir hu mer dat och gesetzlech festgehalen. Mir hunn och des Weidere fir deenen nach ënnert d'Äerm ze gräifen d'Hausse vun der Loyerssubventioun an d'Lut gesat, dat heescht op dräi Elementer, éischtens de Referenzloyer no deem mer rechnen, zweetens d'Subventioun selwer, déi ass an d'Lut gesat ginn, an drëttens, D'Eligibilitéit, déi Leit, déi an de Genoss kommen, hu mer duerch de Montant, deen eligibel ass, oder dat, wat déi Famille verdéngen, hu mer an d'Lut gesat, sou dass de Krees vun de Beneficiairë méi grouss gëtt. An dann eng lescht Moossnam, déi mer och nach ergraff hunn an déi jo ganz wichtig ass, Mir wëlle jo deen Equiliber halen tësche Proprietären a Locatairen, dass keen an eng Misère kënnt. An dofir hu mer gesot, dëst Joer bis Enn Dezember, 31 Dezember, wëlle mer eng Aféierung vum Loyer maachen. An dann eng Moossnam, déi och insbesondere déi betrëfft, déi bei ëffentlech Wunnengspromoteuren, sief et SNHBM oder Fonds de Logement, Loyer musse bezuelen. Déi hunn eng Revisioun all Joers ze maachen an déi ass grad während dëser Kris ze maachen. An déi hunn eng Zäit vu véier Méint derbäikrut, fir dat ze maachen. A wann ech déi uschwätzen, sinn et dann och eise Service, dee ganz vill Efforte gemaach huet, fir während där Kris och deene Leit entgéintzekommen. Dir wësst, de Service des aides au logement betreit ëm 5.400 Famillen. An do war et eis wichteg, wann dee Guichet huet missen zou gemaach ginn, och dass déi Leit weider a Kontakt bei eis bleiwen. Mir hu missen alles ëmstellen, esou dass awer déi Telefonen, déi gemaach goufen, dass hir Dossiere konnte betreit ginn an déi Dossiere konnten all mat der Satisfaktioun vun deene Beneficiairë gemaach ginn an et si praktesch keng Retarden entstanen. Mir hate bis 700 Appeller. Den Dag, an der Moyenne hu mer der 300, dat geweist, dass awer de Mond do war fir kënnen un den Aide-au-logement eng Hëllefstellung ze kréien. An duerch d'Erhéijung vun de Subventions au loyer hu mer eng Augmentatioun, ass nach net substantiell, awer déi geet de Moment ëm 50 nei Stéit, déi déi Demande ugefrot hunn. Wann ech soen, mir brauchen en Investitiounsplang an der Zukunft vun der öffentlecher Hand, an dat ass gemenkerhand jo och vum Finanzminister schonn des Öfteren hei op dëser Plaz och gesot ginn, da sinn déi öffentlech Finanzen natierlech och grad esou wichteg an der öffentleche Wunnengsbau. Mir brauchen déi. D'sanitäre Kris kann eng wirtschaftlech Kris ginn, an déi mierke mer. Eisen Defizit vum Stat ass enorm, an dofir muss de Stat proaktiv hei eragoen. An dofir si mir ëmsou méi iwwerzeegt, dass déi Aarbecht, déi mer virun der Kris amgaange sinn oder ugefaangen hunn ze maachen, nämlech e cibléierte Wunnengsbau wëllen ze maachen, zweetens, ëffentlech, abordabel an natierlech och nohalteg ze maachen. An dat ass ëmsou méi wichteg no der Kris. D'Krisenzäit huet och gewisen, datt den ëffentleche Wunnengsbau e resiliente Wunnengsbau ass. Et sinn déi, déi mer am beschte kënne schützen, wann An dem Loyersmarché soll Schwierigkeete ginn. An dofir ass et wichtig, dass mer deen an Zukunft nach méi wäerten ausbauen. An dofir brauch ee Mëttel. An dat, mengen ech, dat kréie mer. An da brauche mer awer och en Instrument, en Instrument, fir déi Mëttel intelligent un déi Leit ze bréngen, fir dat och ëmzesetzen. Dofir, de Wéi ass grad esou wichtig wéi de Mëttel selwer. An de Wéi ass dee sougenannte Fonds spécial, dee mer an d'Liewe geruff hunn, an deen hu mer während der Kris och konnte lo en place setzen. Ab dem éischten Abrëll gëtt et dee Fonds spécial. Wat huet dee Fonds spécial als Aufgab? Dee Fonds spécial regroupéiert sämtlech Artikelen, déi mer virdrun disparate am Budget haten, op een eenzelne Fong, fir nämlech eng Rei vun Aufgaben, kënnen am Wunnengsbau ëmzesetzen. An dat sinn der, ech wëll der dräi eraushuelen, Dat ass éischtens mol eng besser Planung, eng pluriannuel Planung, méi eng Previsibilitéit vun deene Projeten ze hunn iwwert eng länger Phas. An Dir wësst, am Wunnengsbau ass e Projet net vun haut op moar ëmsetzbar, dee geet iwwer eng gewësse Joren eraus. An dat bréngt derzou, dass mer besser Transparenz erakréien, an och vis-à-vis vun der Chamber. vis-à-vis vum Législateur an dofir war een Uleies vun eisem Fonds spécial och all Joers e Rapport der Chamber ofzeliwweren an och hinnen ze weisen, wéi gebaut gëtt, wat gebaut gëtt, wou gebaut gëtt a wien a sech am Endeffekt baut. Well wa mer ëffentlech wëlle bauen, ass net nëmmen de Stat, deen de Garant ass fir ëffentleche Wunnengsbau ze maachen, mee et ass och d'Gemengen. An e Leschte Punkt wëll ech nach ernimmen an deem Instrument, dee mer do zur Verfügung hunn. Mir kënnen och iwwert dat Gesetz Sanéierungsprojeten duerchféieren op deene Frichen, déi mer zur Verfügung hunn. Ech kommen zum Schluss vu menger Pressekonferenz nach kuerz op esou e Projet hin. An e leschte Punkt, deen ech extra wëll ernimmen, dat ass de Kaf vun Terrainen. Dir wësst, an der Vergaangenheet ass vill iwwert de Pro rata téschent Ween huet den Terrain hei zu Land a geschwat. Dir wësst, dass mer, soe mer, mat ëffentlecher Hand, fir et ronn ze maachen, 10 Prozent vum Terrain hunn an 90 Prozent an der Privathand. Dofir ass et immens wichteg, an dat huet dee Fong mat sech bruecht, dass mer eng Strategie foncière an d'Liewe geruff hunn, Stratégie foncière, fir genau déi Terrainen ze identifizéieren, déi sënnvoll si fir Wunnengsbau kënnen ze maachen. An dat stellt awer viraus, wann ëffentlechen Terrain an ëffentlecher Hand ass, da muss deen och bleiwen. An der Vergaangenheet ass leider och higaangen, dass Terrain, deen an ëffentlecher Hand war, um private Marché verkaf ginn. Dat soll heimadder verhënnert ginn. An dat zweet ass e Comité d'acquisition zesumme an enker Zesummenaarbecht mam Finanzministère, fir déi Terrainen ze identifizéieren an och do dann dee Kaf duerchzeféieren. Eng wichteg, e wichtegt Instrument fir d'Leit dobaussen awer och ze wëssen, dass wann en Terrain un d'ëffentlech Hand verkaf gëtt, da brauch ebe keng Plus-value méi besteiert ze ginn. An dat ass oft net bekannt an dofir ass et wichteg, dass dat och nach enke no bausse visualiséiert ginn. Ech si ganz zouversichtlech, dass mer an Zukunft wäerten nach méi Terraine kréien, ouni elo an den Detail wëllen ze goen. Mir haten 20 Offeren a mëttlerweil hu mer der dräi konnten zum Schluss ausféieren. Dat weist, dass e Wëllen och do ass, der öffentlecher Hand Terrainen zur Verfügung ze stellen. A wann ee proaktiv an der Zesummenaarbecht do vir sech geet, da kann dat besser no vir goen. Da wëll ech nach eng Kéier op eise Slogan agoen, net de Slogan, awer d'Politik vum Logementsministère nach eng Kéier, déi véier Adjektiver nach eng Kéier erklären, cibléierte Wunnraum, Wunnengsraum, wa mer mer cibléiert soen, wësse mer, dass de gréisste Manktum do ass an der Locatioun. Dat heescht, an der Zukunft muss mer méi verstärkt an d'Locatioun goen. Dann zweetens öffentlech. An öffentlech ass krisesécher. Öffentlech ass dat, wat mer an Zukunft mussen ausbauen. An öffentlech ass do, wou hei a Lëtzebuerg och de gréissten Defizit ass. Also ass dat eng Prioritéit, déi mer onbedéngt musse maachen. Dann abordabel muss et sinn, abordabel fir déi Beneficiairen, déi de Moment op der Sich sinn, abordabel an deem Sënn, dass se souwuel eppes kënne kafen, awer just an der Emphytéose, dat heescht, si kréien d'Wunneng, si kréien e Wunnrecht an net onbedéngt, fir herno eng Plus-value kënnen ze maachen. A wa se d'Haus eng Kéier wëlle verkafen, da seet d'Emphytéose, Dir musst dat zeréckverkafen un den öffentleche Promoteur oder der Gemeng. oder de Staat, awer wat grad esou wichteg ass, d'Locatioun muss Prioritéit sinn. An dann de Begrëff vun der Nohaltegkeet ass mir nach méi wichteg. Nohaltegkeet am dräifache Sënn, Nohaltegkeet éischtens wat d'Wunneng ugeet. Dir wësst, an der Vergaangenheet hu mer Wunnengen, déi ëffentlech subventionéiert ginn, um private Marché verluer. Dofir steet Nohaltegkeet éischtens fir d'Längt vun den Wunnengen, wéi laang kënne mer se, a fir mech onendlech, an der öffentlecher Hand halen. Den zweete Begrëff steet, wéi bauen ech déi Wunneng. Mir wëssen, dass mer haut an Nohaltegkeetskritäre musse bauen. Dat heescht, de Bau muss an deem Sënn och erfolgen. An en drëtten Nohaltegkeetskritär ass dee vun der Gestioun herno. Déi Haiser, mir hu schonn an der Vergaangenheet iwwer Energiearmut geschwat, déi Haiser mussen och kënnen energiebewosst a gutt an enger propperer Ëmwelt an och Hygienik am Haus selwer bedriwwe ginn. An dofir sinn ech frou, dass ech déi Begrëfflechkeeten zeréckfannen an deem Projet, dee mer haut Iech dann och presentéieren, nämlech de Projet Elmen. De Projet Elmen. ass e gréissere Wunnprojet, deen entsteet an der Gemeng Kehlen bei Olm. Et gëtt e ganzt Duerf, wat do entsteet. En Duerf, wat iwwert déi nächst 10, 15 Joer wäert entstoen a bis zu 800 Wunnenge wäerten entstoen. Bis zu 2.200 Awunner wäerten do kënnen deemnächst wunnen. 2.200 Awunner, muss een d'Gréissenordnung eng Kéier kucken, domadder. ass et am Ranking déi 76. Gemeng vum Landen. Dat heescht 24, 25 Gemenge si méi kleng wéi Elmen, wat do innerhalb vu 15 Joer dohinner kënnt. Dëse Projet ass den éischte Finanzéierungsprojet am Wunnengsbau. An duerch dat Gesetz, duerch de Fonds spécial konnte mer dat och an d'Wee leeden, well et ass e Projet, dee mer hei mat iwwer 40 Milliounen Subventionéiere fir genau ze sinn, ginn an dësem Projet 76 Millioune vum Staat subventionéiert, wat a sech 28 Prozent vum Gesamtkäschtepunkt vum Projet ausmécht. Et sinn am Ganzen 268 Milliounen, déi elo beim éischten Deel, muss ee soen, Elmen gëtt gebaut an dräi Phasen, dat ass de PAP I, wou am Ganzen 388 Wunnengen entstinn. Halschent zu der Vente an der Emphytiose an d'Halschent an der Locatioun. Wichteg, De Regierungsrot huet dëse Projet de 15 Mee ugeholl an och den Intérêt général, de Projet als Intérêt général deklaréiert. Wat ass esou wichteg? Mir hunn jo gesot virdrun, e soll cibléiert sinn. Jo, Zu Elmen si just déi, déi ënnerkommen, déi och et brauchen, nämlech déi e Bénéficiaire si vun enger Aide à la pierre, déi dann och den néidege Krittären entsprechen. Zweetens, dass ëffentlech déi Wunnenge wäerten och zukünfteg an der ëffentlech Hand bleiwen, déi wäerten nëmmi verluer ginn um private Marché. Drëttens, dass arbordabel, mir probéieren an déi Wunnengen, déi elo deemnächst vun der SNHBM An dofir e grousse Merci éischtens un de Fonds, den ëffentleche Promoteur niewent dem Fonds de Logement, deen hei eng exemplaresch Aarbecht mécht, fir dat ëmzesetzen. Awer ech wëll dee Merci awer och weiderginn un d'Gemeng, well ouni d'Gemeng kënnen esou Projeten an där Envergure net ëmgesat ginn. An dann d'Nohaltegkeet ass och an dësem Projet ze fannen. An ech wëllt e puer Kritären eraushuelen, déi ganz wichteg sinn. Éischtens de Respekt. Vun der Ëmwelt. Et ass en eng Harmonie entstan bei der Kreatioun vun dësem Duerf. Et ass net e Kampf een géint deen anere mee probéiert ginn zesummen eppes ze man. Et ass en Duerfcharakter. Et ass an der ländlecher Regioun entstanen. Dofir däerfe mer och do déi Kritäre vum ländleche Charakter net aus den Aen verléieren. An ee vläicht dee wichtegsten ass d'Mobilitéit. An dem an dem Elmen entsteet en, soe mer emol, en autofräit Wunnen. Den ëffentleche Raum, deen hei mat 42 Prozent prognostezéiert ass an och am Projet de loi esou definéiert ginn ass, ass do fir déi Leit, déi do wunnen. Et ass net den ëffentleche Raum, dee fir d'Autoen do sinn, mee d'Autoe gi regruppéiert a Parkhaiser, sou dass den ëffentleche Raum, eng Rückeroberung, géif ech elo soen, vun de Leit, fir d'Leit och dat gemaach gëtt. An e leschte Punkt, deen och ganz wichteg ass, dat ass natierlech, wéi mer mat der Energie ëmginn. Och do de Begrëff, éischtens beim Bau, et ass op nowuessbar Materien opgebaut, dat heescht Holzbau, an zweetens de Fonctionnement, an deem ganz vill op ëffentlech oder Sonnenenergie gesat gëtt, dass natierlech och herno de Fonctionnement vun deenen Haiser minimal ass. Dës, dëse Projet ELME gëtt éis awer och Zäit oder och eng Aufgab op eis selwer, eng Reflexioun doriwwer ze maachen, d'Reflexioun iwwert dee Werdegang. Et huet jo awer de Projet 2007 ugefaang, haut si mer 2020, dat heescht déi Zäitspann ass, relativ laang. Mir mussen eis also iwwert déi Zäit ausenanersetzen. Mir mussen eis Prioritéit op d'Locatioun och fixéieren an Zukunft bei deene Projeten, wa mer nach ELMen zwee, ELMen dräi, ELMal véier wëlle maachen. D'Locatioun ass dat, wat d'Prioritéit an der Zukunft muss sinn, well ass do am meeschten Demande sinn. Mir mussen och eng. Diskussioun féieren, an déi muss mer féieren, mat de Gemengen zesummen, iwwert d'Densitéit. Wat ass dens? A wa mer iwwer Densitéit schwätzen, da muss den ëffentleche Raum, esou wéi mer dat elo hei zu Elmen virgesinn hunn, och deene Leit zur Verfügung gestallt ginn, déi och do wunnen, déi och do kënne profitéieren. Da kann een eng Diskussioun féieren iwwert méi dense Bauen, wann eeben dee Raum, deen a sech am Intérêt public do ass, dass deen och vun deem Individuellen ka genotzt ginn. A wann een dann eng intelligent Bauweis wielt mat, oder eng, eng planeresch Gestaltung mat der Ëmwelt zesummen, mat Greenflächen, dann ass dat och an enger méi denser, Environnement ass dat eng immens héich Liewensqualitéit. An dann awer och ganz e wichteg, an dat ass e Wonsch vum Ministère, fir e Cahier de charges auszeschaffen, an do si mer ganz intensiv am Gaang, fir dat ze maachen, fir Typologien ze definéieren, wéi eng Typologie kënne mer wou asetzen, dass mer och effizient, mir wëssen alleguerten, dass an Zäite vu Krisen och déi finanziell Moyen net esou vläicht zur Verfügung gestallt sinn, sou ass, datt et mer mat Zäite Gedanken iwwert e Cahier de charges maachen, wat mer intensiv maache fir och Modeller ze ginn, wéi ee Wunnengsbau, en öffentliche Wunnengsbau, awer mat deenen héije Qualitéitskritären, awer och am Respekt mengen ech, mat dem PNEC, also dem Plan national énergie à climat, wat d'Circular Economy, wat noweisbar Materialien ubelaangt, wat den Energieberäich ubelaangt. Dat heescht, dat ass eng, giff soe, Conditio sine qua non, fir ze kucken, dass am Ufank och déi Gebaier esou gebaut ginn, dass se längerfristeg och kënne gemaach ginn. Dofir just zwee Schlagwierder nach Wat grouss Enverguresprojete ginn, dat sinn de Projet Wolz, Projet Wolz, deen och an der Planungsphas ganz wäit fortgeschratt ass, deen déi PAPen, also de Plan d'aménagement particulier, am Ganze siwe fäerdeg sinn. An do wäerte mer deemnächst och mat engem Projet de loi nom Kader, esou wéi mer dat elo gemaach hunn, iwwert de Fonds spécial wäerten och der Chamber presentéieren, fir och do iwwert dee Wee de Finanzéierungsgesetz ze kréien, fir dee Projet kënnen ëmzesetzen. Dann ass en zweete grouse Projet, deen och ënnerwee ass, dat ass dee vun Diddeleng. Deen ass nach e bësse méi wäit ewech, awer och deen ass an der Planungsphas ganz wäit. An do ass de ProRaza, wat d'Locatioun ubelaangt, och en aneren, well dee jo méi städtesch orientéiert ass. Och Wolz méi städtesch, well et eng Friche ass. Wolz gi mer an eng al Industrie broochen, wou mer Sanéierung maachen, wou mer d'Integratioun maache vu Wunnengsbau an eng bestehend Struktur, an eng bestehend Stad, wat wierklech spannend wäert ginn, awer wat och ganz wichteg ass. Dofir loosst mer zum Schluss nach meng Konklusiounen zéien. Zu dëse Pressekonferenz, déi eis awer wichteg war an dësem Moment och hei nach eng Kéier ze maachen, De Wunnengsbau bleift eng Prioritéit vun dëser Regierung. E wäert vläicht nach méi prioritär misste sinn no der Kris. Mir hunn alles gemaach, wat méiglech ass, deen Equiliber ze fannen an dass keen, ech soe mer, duerch de Filet fält während der Kris duerch déi Moosnamen, déi mer geholl hunn, fir de Locataire ze schützen, fir dass deen net ënnert der Kris soll ze vill leiden. D'Erausforderung fir d'Zukunft ass ganz kloer an ech hunn et beschriwwen, dat sinn déi bezuelbar Wunnraum an öffentlecher Hand. Mir hunn en Defizit hei am Land an dofir muss mer och an Zukunft do ganz kloer no vir goen. An dat geet just nëmme kollektiv. Et ass net nëmmen eleng d'Gemeng, de Stat, ech géif am léifste fir d'éischt mat dem Stat ufänken, mee fir mech si grad esou wichteg d'Gemengen. A wa mer zesummen dat uginn, dann hunn ech keng Angscht fir d'Zukunft hei an deem Land och e Wunnengsraum ze schafen. deen éischtens cibléiert ass fir déi, déi et brauch, zweetens an der ëffentlecher Hand bleift, well dat ass dat kriselfestest Wunnengsbau, dee mer kënne maachen, deen abordabel ass fir déi, déi haut Schwierigkeeten hunn, un eng Wunneng ze kommen, an deen nohalteg ass, en nohalteg am wäiteren Sënn, an der längerfristeger Behalung vum abordabele Wunnengsraum, an der Nohaltegkeet bei der Konstruktioun an an der Nohaltegkeet vun dem Entretien herno, wann déi Leit do dra wunnen. Dofir, ech soen Iech Merci, a wann elo nach Froe sinn, da stinn ech Iech nach gären zur Verfügung. Deem ass net esou. Da wënschen Iech nach e ganz schéinen Nomëtteg. Merci.